Nilqakom għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn flimkien ma' Lino Ċini Bidwi Organiku illum ħan nitkellmu fuq pjanta illi tradizzjonali Maltija u għandna ħafna riċetti Malta fuqha hija l-bżar aħdar Illi, kif ukoll naħseb ħa jispjegalna l-Ino, aħdar imma jaf ikun isfar, jaf ikun aħmar. L-ewwel ħaġa, l-Ino, x'inhi d-differenza bejn l-aħdar, l-isfar u l-aħmar? Mela, dawn kollha ġejjin mir-razza tal-capsicum, Darrel. Bħala proċess biex tkabbar huwa l-istess. Biss huma varjetajiet Mhux waħda pereżempju il-ħadra saret ħamra jew għall-inqas meta nitolbu waħda ħamra dik tkun ħamra mill-bidu apposta għalhekk. Issa aħna nafu aħdar, nirreferu għalih bżar aħdar, dak il-kbir, jew bl-Ingliż bell peppers. Fir-realtà meta jkun għadu aħdar huwa l-ewwel stadju u hemm l-aktar li jkun kif taqbad mor Kif tħallija dik il-pjanta tibda tisfar u anke tiħmar u ssir iktar ħelwa u inqas morra. Għax tkun immaturat. Biss kif taqbad tgħid fid-dera tagħha ma tibqax wieqfa bħal meta tkun ħadra. Meta kif qed ngħid timmatura tibda bħal anka kemm xejn. Bħal ma ġara li, tibda titkemmex da xejn. Nibdew nitkemmxu ftit. Ekku. Nisbieħu, mhux nitkemmxu. Jew nimmaturaw.
Pjuttost tkun ħelwa iktar u forsi forsi fit-tomet jeb. Imma, apparti, din hija pjanta versatila ħafna fit-tisjir. Mela, tista' tikol għanejja, sintendi, minn salati u xnafie. Tisjir, tista' timlija il-forn, Mazzlati bħal ngħidu aħna kapunata, anka mixwija weħeda, taf inti maħut laħmijiet, dena. Dak u
il-laħam alternattiv ukoll. Issa, nitkellmu fuq ftit meta tista' tħawwilha, kif inhu l-proċess? Mela, din pjanta hija pjanta tas-sajf. Tħobb ix-xemx, sewwa. Allura, Trid tibda minn żerriegħa għal ħabta ta' Marzu, sewwa, u min se jintriga bi pjanta jew tnejn imur in-nursery u jixtri li jrid li għandu bżonn. Allura iż-żerriegħa nsiha f'dak li dana xogħol il-bdiewa. Għal min ħa jitfaħħa ġo pott, Waħda tista' titfa' kemm għax hi kemm tikber. Waħda kabbar hija di di tikber sa metru anke tiskorri metru. Jekk inti il-materjal li għandek huwa mobibil u l-organiku u naqra fertilizzant se ssib ambjent sodisfaċenti se tirpilja. U Lynn, minn Dad-daqs sa meta jibdew joħorġu l-frott? Kemm ħa, kemm irridu ndumu nistennew? Mela, għandek l-ewwel xahrejn tibda tara forsi anke xi fjura. Eħe, imbagħad tliet xhur tibda taħseb għal xi frotta wkoll u għandek perjodu twil li ddum tieħu l-frott minnha. U kemm joħroġ minn kull pjanta? Ma, qatt ma għaddejthom imma għandek speċi iktar ma tieħu qisu terġa' jtalla' l-fjuri jerġa' joħroġ Importanti illi il-ħamrija jew xandek tkun fertilizzata tajjeb. Importanti u t-tisqija regolari ma tħaliex tinxef. Mhux iżejjed u qas li tixxotta. Grazzi tal-informazzjoni Lin u nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.